Mudell li fil-preżent personaġġ lokali li tant qiegħed jiġbed attenzjoni online. Fuq il-pjattaformi soċjali tiegħu Luke ħin kollu jtella' kontenut. Ħafna mill-kontenut ikun qiegħed isajjar. Vidjows b'karatteristika partikolari, Luke ikun qiegħed isajjar jew b'żaqqu barra jew inkella bil-fardal ta' Tweety. Illejla rrid nisma' naqra mingħand Luke is-segwaċi tiegħu x'jikkummentawlu u jekk isegwux il-videos, jekk ħabbar riċetti jew inkella biex jarawh b'żaqqu barra. Niltaqgħu ma' Luke minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. Red Elmar.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

Is-serata t-tajba u nilqagħkom għal Prime Time. Fl-aħħar jibda l-weekend nisperaw li t-temp jiffavurina dal-weekend biex inkunu nistgħu ngawdu xi ftit il-kampanja. Miegħi illejla biex niftaħ il-weekend m'għandi ħadd ħlief lil Luke Magro. Hello Luke, kif int? Ok. Serata t-tajba. Grazzi tal-li aċċettajt l-istedina tista' takkomoda ruħek. Isma' fir-realtà mill-wieħed sal-għaxra kemm tkun qed tistenna l-weekend? Fil-weekend iktar li naħdem, so ħa ngħid seven. Tkun tistenna Monday mela. Eżatt.
Għandi bżonn ftit dettalji biex inżommu ma' tradizzjoni ta' prime time. Isem u kunjom? Luke Magro.
Luke Magro. Data ta' twelid?
26/9/93.
26/9/93. Għalaq 29? Yes. Fejn inti mwieled?
Ħaż-Żabbar.
Ħaż-Żabbar,
residenti. Ħaż-Żabbar.
Ħaż-Żabbar,
professjoni.
Content creator, mudell, naqra minn kollox. Content creator u mudell. Luke, kontinwament fuq il-pjattaformi soċjali tiegħek ittella' videos, qiegħed issajjar fost l-oħrajn, tella' videos oħra, ma tella' ħafna videos issajjar. Fir-realtà vera tħobb issajjar? Yes, ħafna ħobb issajjar. It-tisjir kollu f'idi d-dar, ġifieri. U ħafna mill-vidjows għandek karatteristika partikolari. Jew issajjar b'żaqqek barra, jew bil-fardal. Isma', dak il-fardal ta' Tweety. L-istorja tiegħu x'inhi? Dak Tommy! Għedtlu għandi bżonn fardal, għandek xi wieħed tajjeb? Għaltli dan għandi tridu! U spiċċajt nagħmel il-vidjows bil-fardal. Nitfa' ngħid. Isma', is-segwaċi tiegħek x'jikkummentawlek meta ttella' xi vidjow ġdid qiegħed issajjar b'żaqqek barra jew bil-fardal tat-tweetie x'jgħidulek? Ifhem, ikun hemm min jikkummentali kemm għandek riċetta tajba, so, u jkun hemm min, ejja sajjarli kemm int sexy so r-riċetta tiġi injorata laqgħa. Ara, b'mod ġenerali, min ikun l-iktar sfaċċat bil-kummenti tiegħu, is-segwaċi femminili jew is-segwaċi maskili? Naħseb l-irġiel iktar. Segwat.
Iktar sfaċċati. Il-messaġġ jaqbdu. Straight to the point. Yes. In-nisa jidħlu iktar bil-fini jistaqsu għal. In-nisa ħafna iktar sottili. Eżatt, eżatt.
Jibgħatulek xi messaġġ. Ibgħatlna għall-ingredjenti. Ovvjament mhux kull min jibgħatli għall-ingredjenti qed jittantani. Imma mbagħad tinduna. Imma l-ingredjenti tista' ssibhom billi tmexxi l-vidjow lura. M'għandekx għalfejn issaqsi għalihom. Imma mbagħad tinduna jibdew jippruvaw ikomplu l-konverżazzjoni tgħid di eħe. L-irġiel iktar straight and plain. X'int sexy, x'nagħmillek? Hekk dak it-tant. L-iktar messaġġ mhux tas-soltu jew l-iktar request mhux tas-soltu li kellek x'kienu?
Dal-aħħar qed ikolli ta' spiss li jew mmur f'xi birthday party nħokk il-ġobon jew hawn x'jgħidulu. Aw xi hands party u affarijiet hekk. Imma tħokk il-ġobon minħabba li għandek video. Eżatt, eżatt. Ejja nitkellmu naqgħa dwar l-istorja ta' li tħokk il-ġobon. Dik kif bdiet dil-ħaġa viral li hemm tal-video tiegħek tħokk il-ġobon? Mela da għamilt video fuq TikTok, ma kellux x'jaqsam mal-ġobon jiġifieri. Qed nipprepara like morning prep quddiem il-mera fil-kamra tal-banju u bdejt nisfen jiena bażikament. U ratu Sephora ta' Diego and I, nsellmilha minn hawn, u u bdiet u bdiet tagħmel l-istories tgħid in-nies ara x'wieħed sibt. U bdiet ittella' l-vidjow tiegħek. U tellgħet il-vidjow tiegħi bħala story. U kien hemm xi ħadd ikkummentalha min jaf kif iħokku l-ġobon. U qiegħed id-dar relax fid-disgħa ta' flaxija. Kif rajtha, it-tfajla qalt li ma tagħmillhiex video tħokk il-ġobon. Oqbad. Il-ħakk jekk hawn laqgħa ġobon, oqbad inħokk il-ġobon dak il-ħin. U minn hemm l-hemm meta tela' dak il-video mbagħad. Bl-istess diska taż-żubiżu li kont użajt fil-video l-ieħor. Fil-video ta' filgħodu. Fil-video ta' filgħodu l-istess diska kont użajt. U kif tellajtu, illa l-ġen kbir imbagħad. Luke, suġġett kompletament differenti t-tattoos li għandek. Kollha kemm huma għandhom tifsira, suġġett?
Fil-verità, iktar inħares lejn tattoos bħala how I look at my body. Ovvjament għandi, inħobb ħafna l-iskanetri, għandi xi seba' tmienja fuqi. Imma it's more aesthetic how I look fil-verità milli meaning u affarijiet hekk. Biex għandek it-tattoos kollha li għandek? Kemm-il sessjoni għamilt għand it-tattooist? 20 session.
U dejjem l-istess tattooist? Yes, yes.
On ibis għamil tant tattooist differenti, l-bqija kollox għand wieħed. Mit-tattoos kollha li għandek liema kienet l-iktar waħda li weġġajt? Naħseb hawnhekk. Mhux t'għonoq?
No, hawnhekk tal. Jiġifieri l-laħam t'hawn t'hawn taħt. It's too tender, so iweġġgħek ħafna. Issa jien kont nimmaġina li hawnhekk meta tiġi biex tagħmel tattoo mal-għonq, vera, għax hawnhekk vera rqiq il-laħam. Yes, imma fil-verità, Jibda jweġġgħek għax jibda jgħaddi iktar minn darba, imma fil-verità bħala post mhux li tweġġa' daqshekk, hawnhekk qisu fejn jikbillek is-suf bil-kontra biex ngħidu. Allura hemmhekk vera rqiqa l-ġilda. So, it's very, very tender u jweġġa' ħafna. U kif taħdem meta tkun sejra għand it-tattooist tiegħek, tkun diġà taf x'se tpenġi, tasal hemm tiddiskuti x'ħa tpenġi, kif taħdem? Usually nibbuki l-appuntament xi sitt xhur qabel. Fhimt sew ikolli ċans infittex u mbagħad nurih x'sibt, sew le mmur preparat. Ġieli mort b'xi ħaġa u jien serta jsib xi ħaġa dakinhar u għamiltha, li ġrat ukoll imma usually tkun pjanata x'ħa nagħmel jiġifieri. Ovvjament irid infassalha kif ħa ngħaqqad, fhimt?
United Colors of Benetton. Luke, għandek ħolma. Jew għandek ħafna u jgħidlu waħda biss. Naħseb l-ikbar waħda li jkolli tfal, il-verità. Imma timmaġinak bit-tfalek fil-preżent jew hija ħolma tipo għal quddiem in the next few years, so. Ġifieri tħossok kunfidenti tbiddel il-ħin. Quite fil-biċin, hija resaq lejn 30, so I think it's time li naqbad. Però temmen li jekk tiġi biex ikollok it-tfal, l-istil tal-ħajja b'xi mod jew ieħor jinbidillek? Ħa jinbidel bil-fors. U għandi ħajja veru busy bħalissa, xogħol, content, training, gas down, imma

Mexxejja tal-ispettaklu. Kont nafha ġieli ħdimt magħha għal riklami oħra għax taħdem ma' marketing agency, imma ma kontx nafha daqshekk personalment, ġifieri. Ma kif proponitlek mill-ewwel aċċettajt. Yes, yes. Kont taf il-kunċett, kont taf Kont naf it-tim minn ħajaħdem, so it was a really good team. Um, so I was looking forward. Fl-aħħar qabdet u litteralment tatek in-nar. Within inverted commas. Ovvjament mhux vera kien hemm petrol fil-landa. Ilma, ħaslitni.
Kiesaħ sħun kif kien dak l-ilma? Kiesaħ. Kiesaħ. Friżat. U kien għadu x-xitwa. Kien għadu x-xitwa, mela. Dak it-tip kif tefgħat li l-ilma fuqi qabad ħareġ id-duħħan hekk, fimt? Nifhem, ħareġ id-duħħan.
Ħareġ id-duħħan għax vera kontu close. Ġifieri min jaf kemm il-tejk ħadtu u t-temperatura min jaf kif bdiet tiela. Ġifieri mhux taf xejn kien hemm bżonn l-ilma. Yes.
Fil-verità bdew Jitfgħulna xott, aw titfgħali l-ilma u nitettew bil-kutri, fhimt, għax tant kemm kien hemm kesħa l-post crazy. Luke, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla, nawguralek il-weekend it-tajjeb. Ovvjament kompli telli iktar kontenut interessanti kif ittella' fuq is-socials tiegħek. Ċert li ħafna mis-segwaċi tagħna isegwuh ukoll jew jekk le agħfsu follow illum. Għandi ftit rigali żgħar għalik biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Naf li tħobb is-sajjar u għalhekk grazzi għall-Fior di Vita. Għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' bacon li jekk tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek toħroġ dik it-togħma perfetta kif ukoll grazzi għal Yogiti ħa nibagħtuk minn hawnhekk b'ħafna togħmiet tajbin. Tejiet differenti, tagħlaq il-ġurnata bl-aqwa mod bħal daż-żmien tas-sena u m'hemm xejn isbaħ milli tirrilassa ftit biex tagħlaq il-ġurnata hux vera b'Yogiti. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata t-tajba. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom biex tibqgħu hemmhekk. Infakkarkom malajr li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Sopop Friski Ommi Ma' biċ-ċans tagħkom li intom toħorġu Rebbieħa, Biex tieħdu sehem, faċli ħafna, tridu tieħdu ritratt tat-television tagħkom bħalissa u tibagħtuhuli permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv. Ladarba taraw il-filmat tal-ommima, tistgħu tieħdu ritratt tal-iscreen tagħkom u tibagħtuhuli. Ngħidilkom grazzi talli kontu qegħdin issegwuni. Għalissa ħa mmorru għal waqfa żgħira tar-riklami, kont se nagħlaq imma ħa nilgħabu kontra 30 sekonda minn hawn ftit ieħor, skużawni tħawwad. Ħa mmorru għal ftit żgħira ta' pariri kummerċjali, kif niġu lura ħa nilgħabu kontra 30 sekonda, ibqgħu hemmhekk.
kreati b'mod speċjali għal ġisem femminili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Molicare Premium Lady Pants mamulin biex ma jinħassux u ma jatux fil-għajn, b'saf ta' aloe vera u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibuhom ukoll fil-forma ta' pads. Il-Moliker Premium Lady Pants u Pads jinxtraw biss mingħand l-ispiżjar. Itlob kampjun b'xejn mill-ispiżerija biex tippruvhom.
The Koliosh Greek Yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high protein refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt.

Għalkemm ngħix ħajja mgħaġġla qatt ma nissagrifika ikla bnina. Is-sop o pommi ma, ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sop o pommi ma, konvenjenti u b'togħma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata. Grazzi għas-sopop friski, ommi ma. Soups so good, everybody wants some.
Jekk ma tarax sintomi m'hemmx għalfejn tinkwieta. Għal kanċer tal-prostita dan mhux il-każ. Il-kanċer tal-prostita normalment jolqot irġiel minn 50 sena l fuq. Iktar ma tikber, iktar jikber ir-riskju. Chempel St. Thomas Hospital għal aktar informazzjoni.
Biex tipprattika għaxiri sostenibbli, hemm ftit mistoqsijiet li għandna nsaqsu lilna nfusna qabel ma naqbdu nixtru, Nista' nsewwi jew nibqa' nuża l-oġġett li għandi? L-oġġett li ser nixtri ser iservini għal żmien twil? Għandi xi ħaġa oħra li diġà tagħmel l-istess funzjoni jew simili? Fil-ħajja ta' kuljum, nista' nagħżel oġġetti li jintużaw aktar minn darba? Ftakar li kull azzjoni u bidla fir-rutina tagħna, żgħira kemm hi żgħira, b'mod kollettiv u fit-tul ser tħalli effett pożittiv lejn l-ambjent tagħna.
F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Il-jackpot ta' kontra 30 sekonda għandu valur ta' 155 euro. Jekk kemm il-darba jaslu ħames risposti tajbin, dak il-jackpot fi flus cash jintrebaħ. La darba jintażel set ta' domandi, il-valur tal-jackpot ħa jiżdied jew inkella ħa jonqos. Is-serata t-tajba minn hemm? Doris.
Doris, liema set ta' domandi tixtieq mis-set numru wieħed sas-set numru għaxra? Wieħed.
Is-sett numru wieħed Doris bl-għażla tiegħek il-jackpot tela' għal 165 ewro. Fi 30 sekonda għandek ċans terbaħ 165 ewro. It-30 sekonda tiegħek telqu issa. Awguri! Thank you.
Three,
two, one.
Immultiplika seba' b'disa'. 56.
Ħażina, dan kien il-moħħ wara teorija tal-evoluzzjoni.
Pass. Li ma kienet l-ewwel kanzunetta li ħarġet Britney Spears.
Pass.
Flima belt Ġermaniża twielet il-kompożitur Ludwig van Beethoven.
Pass. X'ismu t-tim tal-futbol tar-raħal ġdid f'Malta? Ċip.
Proset.
Irnexxelek ittini risposta waħda tajba u skada l-ħin, il-jackpot baqa' hawnhekk. Aħbar tajba l-min se jelab magħna għada, tinsewx is-Sibtu l-Ħadd inkunu qegħdin hawnhekk bi Prime Time u nilagħbu kontra 30 sekonda, jkunu programmi ddedikati għal din il-logħba. Ċ-ċans tagħkom li terbħu l-flus cash ikun ikbar, għalhekk nissuġġerilkom tirreġistraw tibagħtu SMS fuq in-numru 5061 2100. Qabel inħallikom nixtieq infakkarkom li aħna flimkien ma' Camilleri Catering nixtiequ li intom u l-familja tagħkom ikollkom ċelebrazzjonijiet tal-Milied mill-isbaħ u tikkreaw memorji li tibqgħu tgħożżuhom għas-snin li ġejjin u fil-fatt għandna kompetizzjoni għalikom, kompetizzjoni li tista' trebaħkom il-catering, l-ikel għal reunion għal catering tal-Milied li sejrin tagħmlu għall-familja tagħkom id-dar. Biex tipparteċipaw tridu tagħmlu kuntatt magħna permezz ta' Facebook jew Kellha Instagram u tgħidulna għalfejn intom għandkom tkunu l-familja rebbieħa li terbħu l-catering grazzi għal Camilleri Catering għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-Milied tagħkom. Qed nistenna l-istejjer u qed nistenna l-informazzjoni minn għandkom. Nawguralkom il-lejl it-tajjeb, niltaqgħu għada, ngħid grazzi lil Zara u nixtieqlkom is-saħħa. Ciao! Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.

Nemnem, xema artiġanali magħmula b'imħabba.
Your event made perfect with Camilleri Catering. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimek.